yeah. our pregnancy is it pregnant jane or pregnancy jane ah, pregnant jane izvozvo izvozvo zvacho asi ingori jeni ingori jeni ya so toda kukuudzai guys zvaitika kubva day one zvatisobata mwana yes mm. so guys isusu eh, takanga tiri tose kubva musi wabata nhumbu kusvika nhasi mwana wedu akutamba kudai so toda kutenda mwari nechipo cherudo chaakatichengetedza pakati pedu because eh, yanga isiri nyore guys dzimwe nomunhurume all we know kuti susa vanhu vevanhurume te tisingadi kuita zvimwe zvimabasa zvepamba zviye like kuwacha kusuka kutsvaira mumba kuita sei kuita sei so my wife you can tell them so guys ka eh, ini pandakabata pamwe yo ndairwara ndakarwara zvokuti ndaitonzwisa tsidzi chaiko chaiko kurwara ndisingagoni kana kudini apa ndanga ndisingadyi tango ndikangonzwa smell yandanzwa tomhanya kunovhomita so it was not easy apa ndasingagoni kana kuita basa unonyatsoona kuti hacho ndingada kuti ndiite basa panapa ka handidyiki simba racho ndoroona But I just want to thank my husband. You know, his pen, his tooth. This one. Yeah. This one. With me, as long vakamira neni ameno ikoko kuti chirungu chinoti kudini vakamira neni guys zvekuti mm. eh, yanga isiri nyore but inini ndangozvitora like no zvinhu izvi zvaitikira pandiri saka i have to do this and that and this and that and this and that so handina kunge ndabatisina mweya kuti ano ah, munhu yari kuzviitisa kana kuti eh, haafani kunge achidai handisi muri kuona so ndokuda zvitende zvekuti mwoyo wandakanga ndinawo eh wakanga uri mwoyo wakanaka because now zvakutofadza mwana wako takutotamba nemwana eh zvakutofadza tava vabereki wo vakadi vakapera amai baba nemwana baba mwana naamai so guys tiri kuti isusu eh kune vazhinji vedu vachange vachasangana nesituation yekuti mudzimai achange azvitakura eh munofanira kuvadzidzisa vanhu vevanhukadzi nekuti vane zvimwe zvinhu zvavanenge vasingatodi kuita nezvimwe zvinhu vanenge vachida kuita uye vane nguva futi yekuti pane nguva dzaanonzwa kuda kuita basa kouya dzimwe nguva dzekuti nyama dzake dzine chitorwadzawo zvisiri zvekuti ari kungofila kuti anose so ndakadai rega ndirege anditi muri kuona so bhebhi wangu anga ane machallenges o anga achisangana nawo ekuti eh, aimbonzwa nyama dzichirwadza dzichiita sei dzichiita sei saka inini ndange ndiripo pakuti ndaiita zvese especially kubva pa mwedzi wekutanga svika pa four months mm. ah, panga pakashata panga yeah. pakashata baba mm. zvekuti kubva ipapapo ka kubva pamwedzi wekutanga svika pa four vaisuka everyday kubika kuwacha kana washing yawanda vaiwacha bhozi ndaa ndisingakwanisi kana kudini anga ari mahwani chaiwo chavo ndakazotiwo ndava five months zvanga zvava nani this girl this is our five months old now akuda kutosumuka kuenda oda toti ari kuda kutora foni yari kana pafive months wo zvichisvikawo ku five six seven eight uko zvazvisinani but panine manje ndanga ndakurirwa nyanga kuti pandinga takapinda museven ndanga ndakutonzwa kutoti a nda ndaiita zvangu zvandai ndichikwanisa zvinenge uchitonzwa kutoti ai zvandiri kuita izvi zvekutorwadziwa izvi but vamwe vacho munhu anenge akubasa so unenge utoti arege kungoshingira tingoita itawo izvi yo guys Eh, varume kana munofanira kunzwisisa vakadzinganwa nenhombo mm. because you it's not easy waste part zvinhu zvakazonyanya kunge zvichirwadza kana kuti zvakange zvakunge zvichishorwa nevanhu zvanga zviri kuti madays acho iwawo ini ndanga ndisingachaendi kubasa mabasa angu ese anga avharika muna zvoita mwari mwari anoronga zvinhu zvavo zvakanaka guys mabasa kwako sina zvokuti ndingazovanda nokuti ndaenda kubasa ngaita sei almost tingatongoti kana kuti eight months kwanga kusina mm. apa tati eight months fungira kuti panine months idzi ndofunga madhezi andakashanda tinongomaisa mumwedzi one kana usatokwana mwedzi kana two days eh. kana kusatoenda kana kusatoenda mwedzi wese kana mwedzi vhiki yerendi vhiki yerendi chete zvotopera ah, kwamanaka but yo just want to thank god kuti tava panapa tava pane imwe eh, level tava pane imwe level ngotenda mwari nerudo dai rukaramba ruripo ruripo chokwadi mm. mwari varamba vachitichengetera rudo irworwo eh, nezvibereko zvakaiswa matiri chechimwana ichi kuitira kuti tigare tine history yedu yakadi yakakwana tichitaura kuti aizvezvi guys eh, mwana wedu akura akufamba mwana wedu akumhanya eh, zvanga zvakamira sei kuita sei kuita sei andismaona so guys thank you so much eh, for watching our video don't forget to subscribe like mm. comment and share and also kana mune zvimwe zvamunoda kunzwa you just comment just drop your comment wotaura kuti

kuyoutube channel yedu yakanzi muyambo family kutiktok muyambo family kufacebook muyambo family so please guys continue to support us we really appreciate your love and support so tinongoti zvedu rambai muine rudo rwenyu rworo matwinzi akaroorana goodbye, goodbye.